Essalamu aleýkum gadyrly ildeşler! Men şu gün çykyşymda şu Türkmenistanyň syýasaty ýagdaýy boýunça bir gysgaça öz pikrimi aýtmakçy. Bilşiňiz ýaly şu Türkmenistanyň syýasatyň şu Türkmenistanyň syýasat ýagdaýy boýunça seretseň birinji bilen şu daşary ýurtdaky adamlar Türkmenistana hiç hili girip bilenok diýseňem boljak. Hawa seni gruppa bolup syýasat edip bilýän eger şu hökümet biri saňa kaw näme bir bir gruppa saňa bir garantiýa geçip hökümete hat ýazsa ýada Türkmenistanyň içinden biri seni çagyrsa sen şeýdip Türkmenistanyň syýasaty edip bilýän eger sen ýok ýöne möne syýasat zat etjek diýseň Sen Türkmenistana hiç ýyl syýasat edip bileňok. Seň syýasat wizaňy hiç kim kabul etmeýärler, kabul etýän ýagdaýam bir müňden bir sany. Şoň üçin erkin syýasat hiç ýyla ýok. Eger sen Türkmenistanyň içinde ine syýasat edäýen ýagdaýyňda-da Türkmenistanyň hökümeti şo seni kontrol etýär, seniň baryp bilýän ýeriňi näme bir kontrol etýär, seniň surata düşürip bilýän ýerleriňi kontrol etýär. Hawa, şoň üçin näme? Biziň biziň ekonomikamyzyň belli bir syýasat sektory şu režimiň bähbitine diýlip näme kökünden aýrylar. Onsoň aýyp bolýar. Indi häzir daşary ýurtdaky syýasat ýok. Hem Türkmenistanyň içindäki syýasat nähili? Ine şu Türkmenistanyň içinde ýaşaýan adamlar näme bir dynç almana zada gitýändirler-ä. Türkmenistanyň içinde ýaşaýan adamlar şu welaýat arasynda syýasat etýändirler-ä ýa-da şon ýalak diýip pikir etseň. Ine gynansakda olam şu kän bir üstüne dök. Häzir. Orsýete, Gazagystana ýa-da Türkiýä ýa-da başga bir erkin ýurtlara seretýäň bolany olarda içi içerki syýasat gaty ösende onsoň şu içindäki iş mysal üçin Türkiýäniň raýatlary şu bir ýylda işleýän bolsa hökman şolar bir ýylda bir gezek syýasat edäýmeli. Orsýetdäki işleýän adamlar Şo azyndan ýylda bir bir gezek ýa-da iki gezek şo başga ýurda syýasat edäýmeli. Onuň belli derejede bar şun ýaly syýasat etmek näme bir bir jemgyýet fenomeni bar. Şo şolaň jemgyýetinde şolaň kulturasynda şo syýasat etmek diýen bir düşünje bar. Syýasat etmek diýen bir şunday näme hobby zat bar. Emma Şu biziň jemgyýetimiziň ýapyklygy sebäpli ine on ýaly zatlaram kän bir biziň jemgyýetimizde döräp bilmändir. Onsoň şonuň üsti bilen biziň biziňem şu ekonomikamyzyň belli bir güýçli sektory, syýasat sektory kän bir ösmedi. Onsoň indi öz öz tejribämden aýtsam şu mekdepde okaýan döwrümizde hawa Näme, azyndan bolsa, ýylda bir gezek şu ýaşaýan ýerimizdäki ýadygärliklere, taryhy, taly, taryhy ýerlere zada syýahat etmek üçin, näme, däbimiz, zadymyz bardy. Şu haçanda tomus kanikuly gelende, gelende şu, näme, çöle, syýahata zada gidilýän, zat edilýän. Ýöne onuň aýtjak bolýanym bar, şu syýahata gidemizde kän bir näme ösmedik syýasat-da. Häzir sen daşary ýurtlaryň bir ösen syýasat däp-dessurlaryna seretseň welin, şol ekonomiki draýw bolýar. Sen syýasata gitýäň, sen pul töleýäň, sen öwrenýäň, seni şuny ýaly näme bir emosiýa alýaň, sen şadyýanlanýaň, sen täze zat görýäň, sen hyjuw alýaň, zat etýäň, şuny ýaly näme bir ösen syýasy syýasy syýasat şu tebigaty zady bar. Emma bizde ine şu zatlar hem ösmedik. Şoň üçin şu zatlary ösdürmek üçin hem şu ilki bilen bir erkin jemgyýet ýagdaýyny gazanmaly. Ilki bilen bir ýönekeýje hukuklarymyzy, zatlarymyzy gazanmaly. Haçan-da bize şu bir erkin hereket etmek mümkinçiligi bolanda bir azajygam bolsa hukuklarymyzy, zatlarymyzy gazananymyzda şo nesip bolsa geljekde öz syýasy sektorymyzam, syýasat, şu syýasat sektorymyzam ösdüreris. Şu günlükçe şular, diňlän üçin köp sag boluň, geljekde görüşýänçä.